Helo bawb, Steffan yw'n enw i, a fi yw'r cyfieithydd Cymraeg sy'n gweithio gyda Darpl ac a fydd yn hwyluso ein sesiwn a'n trafodaeth e-ddysgu heddi. Byddwn yn archwilio newid sylfaenol yn sut mae mudiadau chwaraeon yng Nghymru yn gallu gweithredu yn deg a hefyd ffynnu. Felly, y thema yw cyd-greu a chyd-gynhyrchu, a dyw hwn ddim yn ymwneud â gweithio gyda phobl yn unig, mae e hefyd yn ymwneud â chreu a chynhyrchu yn wirioneddol gyda'n gilydd. Felly, beth am archwilio sut mae'r dull cydweithredol yma yn gallu adeiladu cymunedau chwaraeon gwell, cryfach a mwy cynhwysol? Yn gyntaf, byddwn gosod yr olygfa drwy edrych ar yr tirwedd gwrth-hiliaeth mewn chwaraeon, a fel mae hi ar hyn o bryd. Felly, byddwn yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd byddwn yn ei wynebu. Nesaf, er mwyn sicrhau bod yn i gyd yn siarad yr un iaith, byddwn yn egluro a yw'r peth o'r terminoleg defnyddiol sydd yn perthyn i gwaith gwrth-hiliaeth o fewn y cyd-destun chwaraeon. Yna, fe wnawn ni fynd yn ddyfnach mewn i bŵer cydweithio drwy archwilio buddion cyd-greu a buddion cyd-gynhyrchu wrth fynd i'r afael â hiliaeth o fewn sefydliadau chwaraeon, a byddwn yn edrych ar pam mae gweithio gyda'n gilydd mor hanfodol i hynny. Ac yn dilyn hynny, byddwn yn amlinellu'r broses o gyd-greu a chyd-gynhyrchu, gan roi fframwaith ynglŷn â sut gallwn ni yn effeithiol ddefnyddio ac ymwneud â chyfranogwyr wrth ddatblygu a rhoi ar waith ein mentrau gwrth-hiliaeth. Byddwn hefyd yn ystyried be mae i chael e'n iawn yn edrych fel, pa, pa wedd sydd ar hwnna, a beth yw'r deilliannau diriaethol a nodweddiadau um, sy'n hollol gynhwysol ynglyn â'r gwaith yn ni'n ei gyflawni yn yr amgylchedd gwrth-hiliaeth sy'n ymwneud â chwaraeon. Felly, er mwyn annog peth myfyrio, byth am gael rhyw dasg myfyriol nawr, er mwyn ystyried rhai o'r syniadau hyn mewn mwy o fanylder. Ac yn olaf, fe wnawn ni ddod i ryw gasgliad ynglŷn â'r hyn i ni wedi ddysgu heddi a chrynhoi y prif bwyntiau y gallwn gymryd i ffwrdd gyda ni ar ôl i ni eu trafod nhw. Yn aml, bydd chwaraeon yn gweithredu fel drych pwerus, yn adlewyrchu gwerthoedd cymdeithas a'r anghydraddoldebau yn ogystal â dyheadau ein cymunedau, ond hefyd mae deall chwaraeon a deall y dirwedd gwrth-hiliol yng Nghymru yn golygu cydnabod y cynnydd sydd wedi cael ei wneud a'r heriau cyson i ni'n ei wynebu o fewn cymunedau chwaraeon Cymru. Fe gyhoeddwyd adroddiad canolog i hyn yn 2021 gan UK Sport, gan gynnwys cyfraniadau gan Sport Wales a hefyd ym uh, Tackling Racism and Racial Inequality in Sport. Fe nath e amlygu uh, rhiliaeth systematig a'r angydraddoldebau sy'n bodoli o ganlyniad i ethnigrwydd, cenedl, crefydd a diwylliant a'b ffaith bod nhw yn bodoli, a bod hyn yn gwbl annerbyniol. O hyn, fe wnaed y cynllun gwaith canlynol a'i roi ymlaen ar gyfer mudiadau chwaraeon. Yn gyntaf, adolygu polisïau a gweithdrefnau sydd yn cynnwys herio hiliaeth ac adolygu y arferion recriwtio, gan gefnogi unrhyw hyfforddiant parhaus ar hiliaeth. Yna, y nod o wella cynrychiolaeth er mwyn cynyddu cynrychiolaeth pobl ddu, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig ar bob lefel y chwaraeon. Ac yn nhermau'r gweithlu, maen nhw'n datgan fod 'na angen i wella casglu data ar amrywiaeth y gweithlu ac hefyd i adnabod ac i dynnu y rhwystrau sy'n bodoli ar gyfer pobl sy wedi dioddef hiliaeth. Yna maen nhw'n ystyried mewnolog, yr angen felly am fwy a gwell data ar bobl o leiafrifoedd, o ethnig a o phobl ddu ac Asiaidd, a'r cymunedau hynny i gyd mewn chwaraeon. Maen nhw'n amlygu'r angen am wella dadansoddiad pellach o ddata, gan archwilio ffyrdd o gael mwy o ddata gronynnol a datblygu gwell dealltwriaeth o'r profiadau byw o grwpiau sydd yn amrywiol o ran ethnigrwydd. Ac yn olaf, buddsoddiad. Mae'r cynllun yn cydnabod bod angen mwy o fuddsoddiad i gyrraedd yr holl gymunedau hyn, a bydd y cynghorau chwaraeon yn gweithio gyda'r cymunedau er mwyn deall eu hanghenion a thargedu'r buddsoddiadau hynny yn unol â hynny. O bersbectif polisi yng Nghymru, mae'r cynllun gwrth-hiliaeth wedi cymryd blaenoriaeth allweddol er mwyn creu amgylcheddau chwaraeon sy'n gwerthfawrogi profiadau byw pobl o gymunedau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a gan gynnwys staff, athletwyr ac aelodau o'r gymuned. Mae'r cynllun yn pwysleisio pwysigrwydd cyd-greu a chyd-gynhyrchu er mwyn sicrhau bod gan bawb lais a rhyw fath o rôl mewn llunio dyfodol chwaraeon yng Nghymru. Felly, beth am edrych ar y meysydd y drwy chwyddwydr cyd-gynhyrchu? Mewn arweinyddiaeth, byddwn yn ystyried y gwaith amgylcheddau a gwrth-hiliol sydd yn gynhwysol, lle y gallwn greu sail ar gyfer cyd-greu ystyrlon a chyd-gynhyrchu ystyrlon, lle caiff amrywiaeth o bersbectifau ei gwerthfawrogi a'u cynnwys. Byddwn yn canolbwyntio ar gynyddu amrywiaeth ethnig ar bob lefel, yn enwedig mewn timoedd arweinyddiaeth, y rhai mor amrywiol a'r rhai sydd yn fwy tebygol o fod yn bleidiol dros gyd-greu, a sicrhau bod lleisiau'r bobl sydd mewn grwpiau sydd wedi tan-gynrychioli neu gam-gynrychioli yn cael eu clywed. Yna, byddwn yn edrych ar ariannu. Nawr, y prif bwynt fan hyn, y prif weithred, yw bod cyrff ariannu yn gorfod sicrhau fan hyn fod cyd-gynhyrchu yn cael ei ymgorffori yn natblygiad y projectau maen nhw'n ei ariannu, fel bod nhw'n gwbl, gwbl berthnasol, yn uniongyrchol berthnasol, a mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ymwneud â bobl sydd yn i fod i elwa o hyn, ac wrth gwrs y cyfranogwyr, wrth ddylunio a delifro y rhaglenni chwaraeon hyn a'r datblygiad trefniadol. Felly, o bersbectif. ariannu, mae angen i ni gefnogi y mudiadau sy ar lawr gwlad, yn enwedig y sawl sy'n cael ei arwain gan bobl o gymunedau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a gweithio gyda'n gilydd er mwyn creu yr egwyddorion cyd-greu yma. Mae mudiadau sy ar lawr gwlad yn aml â chanddyn nhw gysylltiadau cymunedol dwfn a gallan nhw roi mewn welediad gwerthfawr iawn i ni i anghenion a hefyd hoffterau y cymuned a maen nhw'n gweithio gyda nhw, yn gwirfoddoli ynddyn nhw ac yn byw ynddyn nhw. Pan yn dathlu amrywiaeth, mae ARWAP yn amlygu cymuned, sef y pwynt gweithredu fan hyn yw i gyd-ddylunio cyfleoedd gyda mediadau sydd wedi seilio ar lawr gwlad yn y gymuned er mwyn ymgysylltu gyda phobl ddu, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a gyda'r unigolion hyn a'u helpu nhw i fynegi eu creadigrwydd. Mae'r ymagwedd hyn a'r dull yma o weithio yn meithrin synnwyr o berchnogaeth ac yn sicrhau bod rhaglenni ac adnoddau yn rhai sydd yn ddiwylliannol, addas a pherthnasol. Ac o fewn mudiadau chwaraeon, mae angen dysgu ynglŷn ag amrywiaeth diwylliannol, a gall hyn ddigwydd drwy adeiladu ar raglenni addysgol sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys storïau, astudiaethau achos, o bobl o gefndiroedd du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth a chynhwysiant y diwylliannol. Gall yr wybodaeth yma o leia datblygiad y rhaglenni chwaraeon mwy teg, mwy cynhwysol a hefyd gwneud hyn o fewn pob sefydliad. Felly mae egwyddorion cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn pwysleisio pwysigrwydd ymwneud â phobl, a'i chael nhw i gymryd rhan yn enwedig y sawl sydd wedi cael i ymyleiddio, i allgáu a hefyd diodde hiliaeth neu eu tan-gynrychioli neu eu cam-gynrychioli o fewn dyluniad datblygiad a hefyd, wrth gwrs, cyflwyniad rhaglenni chwaraeon a'u mentrau cysylltiol. Felly, drwy gofleidio'r egwyddorion hyn, gall y sector chwaraeon greu rhaglenni sydd yn fwy teg, cynhwysol ac effeithiol, a rhaglenni felly sydd yn diwallu holl anghenion amrywiol ein aelodau o'r gymuned. Ar hyn o bryd, mae yna boced o arfer da'n digwydd yng Nghymru, ond i ni, mewn gwirionedd, ar ddechrau yr agwedd yma o ddatblygiad gwrth-hiliol. Gobeithio, bydd y sesiwn yma'n rhoi i chi wybodaeth dda iawn yn sail dda er mwyn symud ymlaen gyda cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Rydym wedi trafod y derminoleg a ddefnyddir i ddisgrifio pobl yn ein sesiwn gyflwyno gyntaf, felly a fyddech cyson ag ail-ymweld â hwn neu edrych ar y sesiwn os ych chi eisiau adnewyddu eich dealltwriaeth? Heddi, beth am edrych ar y term 'profiad byw o hiliaeth'? Mewn Yn Darpl, i ni'n datgan bod profiadau byw hiliaeth yn cofleidio ffurfiau gwahanol ac amrywiol o gamwahaniaethu a hefyd rhwystrau systematig sydd yn rhwystro unigolion sy'n dod o grwpiau ethnig sydd wedi'i ymylu um, i fyw i bywydau. Gall y profiadau hyn gynnwys hiliaeth amlwg, hiliaeth gudd, a hiliaeth systemig mewn sefydliadau, a hefyd hiliaeth wedi fewnoli. Yn gyferbyniol o hyn, mae profiadau o fyw gwrthhiliaeth yn cofleidio ym teithiau personol, gweithredoedd ac ymrwymiadau unigolion sydd yn gweithio er mwyn y dinistrio hiliaeth ac i hyrwyddo ym tegwch hiliol. Bydd y profiadau hyn yn gallu cynnwys ym trawsnewidiad personol neu falle weithredu ar y cyd yn y gymuned ym a hefyd uno gyda pobl a hefyd eirioli dros bobl ar draws pob adran o gymdeithas neu intersectional. A'r gair fyddwn i'n ddefnyddio yw croestoriadol. Felly, beth am egluro rhai termau eraill? Yn gyntaf, mae gyda ni cyd-greu. Wel, yn ei graidd, yn ei hanfod, mae cyd-greu yn sôn am pan fydd unigolion a chymunedau yn cymryd rhan weithgar mewn cynhyrchu syniadau. Meddyliwch amdano fe fel rhyw broses greu sydd wedi rannu, lle bydd gwahanol bersbectifau yn dod at ei gilydd, a mae hyn yn ymwneud â gwneud penderfyniadau ar y cyd, a gall hwn fod yn strategol mewn natur. Yn ei hanfod, mae cyd-greu yn aml yn aml yn gam allweddol tuag at gyd-gynhyrchu, sef gosod y tirwedd ar gyfer mwy o gydweithio dyfnach. A mae'n ymwneud â dod â bobl allweddol i'r ford yn gynnar er mwyn cynhyrchu syniadau a llunio cyfeiriad y mentrau hyn. A mae hwn felly yn ymwneud â gwerthfawrogi mewnbwn a phersbectifau ystod eang iawn o gyfranogwyr o fewn ein cymuned a chwaraeon yma yng Nghymru. Nawr, be am symud mlaen i'r cysyniad sy'n perthyn i hyn, sef cyd-gynhyrchu. Wel, mae cyd-gynhyrchu yn ffurf bwerus iawn, yn arbennig o bwerus, o gydweithio. Mae'n broses gydweithio sy'n benodol pan yn gweithio gyda pobl sydd wedi cael profiad byw um, o wasanaethu neu, uh, neu o'r polisi hwnnw yn hytrach na just unrhyw berson. A mae hyn felly yn golygu bod yn weithgawr iawn wrth ymwneud â phobl sy'n â phrofiad go iawn um, o'r materion hyn i ni'n ceisio mynd â i'r afael â nhw, ac yn ein achos ni, wrth gwrs, ym gwirioneddau realiti hiliaeth o fewn chwaraeon. Felly, mae'r nod o gydionhyrchu yma yn golygu datblygu gwasanaethau newydd, profiadau newydd, rhaglenni newydd a mentrau newydd sydd yn wirioneddol berthnasol, effeithiol ac yn diwallu anghenion y sawl sy'n cael ei effeithio fwyaf. Mae'n ymwneud â symud tu hwnt i just ymgynghori ac yn golygu gwir bartneriaeth gyda unigolion sydd wedi cael profiad byw o greu datrysiadau ac atebion gyda'i gilydd. Felly, fyddwn ni'n annog chi i edrych ar y Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu yng Nghymru, ym, sydd yn cynnig sesiynau briffio a hyfforddi a digwyddiadau thematig ym, a llwyfan i gysylltu ar gyfer arfer ar y cyd, arfer wedi rannu, a llais ar y cyd, a, sydd wedi dylanwadu ar bolisi a hefyd gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Wel, rŷn ni nawr wedi trafod egwyddorion a buddion cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Ond sut olwg sydd ar hwn yn ymarferol o fewn y dirwedd chwaraeon yma yng Nghymru? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu ym gweledigaeth ar y cyd. A mae hynny'n golygu nad y'n ni jyst yn cael rhyw fudiadau unigol neu grwpiau yn gosod eu agenda eu hunain yn ynysig. Na, yn lle hynny, Y'n ni'n gweithio gyda'n gilydd i sefydlu nodau ar y cyd ac amcanion ar y cyd, a mae hwn yn creu, felly, ymdealltwriaeth a phenderfyniad a chyfeiriad cyf, cyffredin ar gyfer ein ymdrechion gwrth-hiliol. Felly, dychmygwch olygfa lle mae gynnoch chi glybiau chwaraeon lleol, grwpiau cymunedol a hefyd y Gymdeithas Chwaraeon Gymreig yn dod at ei gilydd ar y cyd i ddiffinio yr hyn ddyle amgylchedd chwaraeon cynhwysol ym, sut ddyle hwnna ym, ymddangos yng Nghaerdydd. Dyna beth yw ym, gweledigaeth ar y cyd, ym, a dyna beth yw creu un. Felly, yn ail, mae'n ymwneud â gweithredu ar y cyd. Felly mae cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn golygu gweithio gyda'ch gilydd, gyda cyfranogwyr sy'n cymryd rhan weithgar yn natblygiad a gweithrediad datrysiadau. Felly, nid jyst sôn am un grŵp yn dweud wrth bob un arall beth ddylid cael ei wneud a beth yw'r anghenion, mae hwn yn yn ymwneud â chyfrifoldeb ar y cyd a gweithredu actif gan bawb. Felly, meddyliwch am athletwyr o gefndiroedd di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig yn partneru gyda rheolwyr clybiau ac yn cael ei ariannu i ddylunio rhaglenni hyfforddi gwrth-hiliaeth. Neu falle ffans yn cydweithio gyda'u timoedd i ddatblygu profiadau ar, y, ar, ar ddiwrnod y gêm sydd yn rhai cynhwysol. Dyna beth yw gweithredu ar y cyd. Ac yn drydydd, mae'n ymwneud â rhannu adnoddau. Mae cydweithredu effeithiol yn golygu yn mynd i'r afael â defnyddio arbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau o wahanol gyfranogwyr, a bydd hyn yn ei dro yn arwain at effeithlondeb mwy a hefyd ymagwedd sy'n cael llawer mwy o effaith. Er enghraifft, gall mudiad cymunedol lleol a chanddi arbenigedd mewn gwrth-hiliaeth a hyfforddiant gwrth-hiliaeth fod yn bartner i gorff llywodraethu chwaraeon er mwyn cyflenwi gweithdai. Neu falle gall brifysgol a tîm ymchwil o fewn y brifysgol hwnnw rannu eu canfyddiadau er mwyn goleuo datblygiad polisi o fewn clwb. Dyna beth yw rhannu adnodd um, wrth fod yn weithredol. Felly, yn ei hanfod, mae cyd-greach i gynhyrchu mewn chwaraeon yn golygu symud i ffwrdd o'r hen ymagwedd yma o'r top i lawr a chofleidio um, model sydd yn wirioneddol gydweithiol, gydweithredol a hefyd yn ymwneud ag adeiladu um, perchnogaeth ar y cyd o ddatrisiadau a gweithio gyda'ch gilydd er mwyn creu amgylchedd chwaraeon sy'n lawer mwy cynhwysol a theg. Ac wrth i ni barhau â'n trafodaeth, byddwn yn archwilio sut y gallwn feithrin yr elfennau hyn o fewn ein mudiadau a'n cymunedau ein hunain. Felly, be am ystyried y cwestiwn, pwy sydd wir yn elwa o gofleidio cyd-greu a chyd-gynhyrchu o fewn eich mudiadau chwaraeon? Wel, mae'r ateb yn eitha eang, wrth i'r ymagwedd cydweithredol yma gynnig um, manteision sylweddol ar gyfer ystod eang o gyfranogwyr. Yn gyntaf, gallwn weld buddion clir iawn ar gyfer aelodau o'r gymunedau di-asiad ac o leiafrifoedd ethnig, achos drwy gyd-greu a chyd-gynhyrchu, bydd yr unigolion hyn yn profi grymuso, gan ennill synnwyr go iawn o berchnogaeth a rheolaeth dros benderfyniadau sydd yn effeithio'n uniongyrchol ar eu profiadau nhw o fewn chwaraeon. Maen nhw'n Wedyn ni yn uh, profi um, cynrychiolaeth gynyddol a hefyd mwy manwl, manwl gywir, gan sicrhau bod eu lleisiau nhw yn cael eu clywed a bod eu persbectifau unigryw yn cael eu ystyried yn weithgar yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae hyn yn arwain felly at well profiadau wrth i nhw gyfrannu tuag at ddatblygiad adnoddau a rhaglenni sydd lawer yn fwy perthnasol, cynhwysol ac yn wirionyddol wedi'u teilwra tuag at eu anghenion a'u buddiannau a'u diddordebau. Ymhellach, byddai'u cyfranogiad nhw yn meithrin datblygiad sgiliau, gan roi cyfleoedd gwerthfawr iawn i ennill sgiliau newydd a gwybodaeth drwy eu hymgysylltiad actif yn y yn y broses cyd-greu. Yn ail, mae mudiadau chwaraeon hefyd yn gallu elwa yn sylweddol o hyn. Drwy gofleidio yr ymagwedd cydweithredol yma, maen nhw'n gallu elwa o well penderfyniadau, tynnu ar y persbectifau a golygon pobl du, Asiaidd a o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Mae hwn yn gallu arwain at benderfyniadau sy'n lawer mwy gwybodus a hefyd effeithiol. Maen nhw hefyd yn gallu cael llawer mwy o berthnasedd, gan ddatblygu rhaglenni a mentrau sydd lawer mwy perthnasol ac yn apelio llawer mwy at aelod o'r cymunedau du a siaddag o leiafrifoedd ethnig o fewn eu lleoliad a thu hwnt i hynny, a gall hyn mewn tro arwain at enw da, gwell, fel ym mudiad sydd yn gynhwysol a theg, gan feithrin ymddiriedaeth a denu ystod llawer mwy eang o gyfranogwyr a chefnogwyr. Fwy na hynny, gallant hefyd dapio mewn i yr arloesi a chreadigrwydd pobl o gefndiroedd du a siarad o leiafrifoedd ethnig er mwyn datblygu rhaglenni newydd a chyffroes a mentrau uh, sydd falle yn rhai na fydd wedi cael eu uh, dylunio na'i meddwl amdanyn nhw drwy ymagwedd mwy trefedigaethol a gwladychol. Ac yn olaf, bydd y gymuned ehangach hefyd yn elwa o hyn. Mae cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn hyrwyddo ym cynnydd mewn amrywiaeth a chynhwysiad gan greu y amgylchedd chwaraeon mwy croesawgar a thecach ar gyfer pob aelod o gymuned yma yng Nghymru. A felly bydd yr ysbryd gydweithredol hyn yn arwain at well perthynas cymuned a hefyd adeiladu perthynas well rhwng y mudiadau chwaraeon a hefyd y gymuned ddi Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig hefyd, ac yn y pen draw mae hwn yn cyfrannu tuag at lesiant gwell yn y gymuned drwy hyrwyddo y gweithgarwch corfforol yn ffyrdd o fyw mwy iachus mewn modd sydd yn wirioneddol hygyrch ac ystadlon i bawb. A fel allwn ni weld, mae unigolion a sefydliadau eilltu yn gallu ennill o hwn, ond mae buddiannau cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn ymestyn hyd yn oed tu hwnt i hyn, gan greu mantais ar y cyd. Yn gyntaf, fe welon ni penderfyniadau gwell ar draws y bwrdd, gan ddod ynghyd â phobl o bersbectifau gwahanol ac ystod eang o bobl, a thrwy hynny yn ennill dealltwriaeth ehangach o anghenion a'r heriau o fewn ein cymuned a chwaraeon. Yn un tro, mae hwn yn arwain at benderfyniadau gwell a rhai mwy gwybodus, sydd felly yn adlewyrchu'n wirioneddol profiadau byw grŵp ehangach o bobl. Yn ail, mae'r cynnydd mewn ymddiriedaeth yn ddeilliant allweddol, pan fydd prosesau yn dryloyw ac yn gynhwysol a phan fydd unigolion yn teimlo bod eu lleisiau nhw yn cael eu clywed go iawn, mae'n adeiladu ymddiriedaeth rhwng y cyfranogwyr a'r sefydliadau. A mae hwn yn hanfodol ar gyfer meithrin perthnasau cryf â'r rhai sy'n para o fewn ein teulu chwaraeon. Yn drydydd, rŷn ni wedi cyflawni gwell effaith ar deilliannau, a phan fydd cyfranogwyr yn teimlo bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi a bod eu cyfraniadau nhw yn cael eu cymryd o ddifri, bydd eu hymgysylltiad a'u mewnbwn yn lawer mwy tebygol o arwain at effaith gadarnhaol, gyda deilliannau perthnasol ac ystyrlon i bawb. Ac yn olaf, ac efallai yn bwysicaf, ry'n ni hefyd yn meithrin synnwyr o berthyn i bawb, drwy greu amgylchedd sydd wirioneddol yn sensitif i anghenion diwylliannol a phersbectifau pobl ddu, Asiaidd ac o'r gymuned leiafrifoedd ethnig, a thrwy sicrhau cyfleoedd cyfartal a mynediad at adnoddau a rhaglenni i bawb, ry'n ni'n meithrin gwir synnwyr o berthyn i bob aelad o'n cymuned chwaraeon. Er mwyn mynd ar y daith dymog i greu a chyd-gynhyrchu, gall fod o help mawr i ddefnyddio'r ymagwedd strwythuredig yma ac i gynhyrchu fframwaith ar gyfer cyd-greu a chyd-gynhyrchu. Meddyliwch am fframwaith fel rhyw fath o fap sydd yn eich cymryd chi ac eich tywys chi gan roi strwythur clir er mwyn sicrhau bod yr holl ymdrechion cydweithiol yma yn cael eu canolbwyntio ac yn gynhwysol ac yn y pen draw yn llwyddiannus. Yy, dyma ddatblygiad diweddar iawn o siartr ar gyfer um, ymagwedd cynhwysol a theg tuag at gyd greu, uh, fel a gafodd i chwilota mewn astudiaeth gan Mill Vale um, a'i gydweithwyr um, yn yr uh, rhaglen um, meddygol y, y, y BMJ a, a, agored. Nawr mae hwn yn amlygu pwysigrwydd o gael set glir o egwyddorion sydd yn ganllaw. Felly, mae fframwaith sydd wedi ddiffinio'n dda yn arferol yn amlinellu'r camau allweddol a'r ystyriaethau sydd yn ymwneud â'r broses gyd greu. Mae'n yn helpu ni i gychwyn proses mewn ffordd clir a hefyd un sy'n dangos pwrpas gan sicrhau ein bod ganddon ni yn ddealltwriaeth rhanedig o'r nodau reit o'r cychwyn cyntaf. Ac yn hanfodol, mae fframwaith yn ein tywys ni ac yn rhoi cyfarwyddyd i ni a chanllaw ynglŷn â sut i weithio gyda chyfranogwyr yn effeithiol, gan sicrhau bod lleisiau amrywiol yn cael eu clywed a'u gwerthfawrogi drwy'r broses. Mae hwn yn enwedig o bwysig wrth sicrhau ein bod ni'n hollol gynhwysol, yn wirioneddol gynhwysol, o bobl o gymunedau di-Asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig o fewn ein cymunedau chwaraeon Cymreig. Mae'r fframwaith felly yn rhoi strwythur ar gyfer y cyfnod creu, gan ein helpu ni i gynhyrchu syniadau a datblygu datrysiadau ar y cyd. Mae yn cynnig arfau, methodolegau, er mwyn hwyluso y broses greu y maen ni'n rhannu. Mae hefyd yn ein tywys ni drwy'r cyfnod gweithredu, gan sicrhau bod datrysiadau sydd wedi cael eu creu ar y cyd yn cael eu gweithredu a'u hystyried mewn modd effeithiol. Ac yn olaf, mae fframwaith dda yn pwysleisio pwysigrwydd gwerthuso, gan ein caniatáu ni i asesu effaith ein ymdrechion ar y cyd ac i ddysgu mwy ynglŷn â gweithredoedd a mentrau ar gyfer y dyfodol. Felly, drwy fabwysiadu fframwaith, gallwn osgoi rhai o'r problemau a'r troeon tristau'n posib, a sicrhau bod gen i broses mwy teg a thryloyw, ac yn y pen draw, gynyddu'r tebygrwydd, a'r tebygolrwydd, o gyflawni datrysiadau a deilliannau sydd yn ystyrlon ac yn gynaladwy o fewn ein gwaith gwrth-hiliol. Nawr, tra fod na ddim un um, fframwaith uh, hudolus yn bodoli, y peth allweddol fan hyn yw dewis neu addasu ymagwedd sydd yn gweddu tuag at anghenion penodol a chyd-destun eich sefydliad chithe a'r nodau chi'n ceisio ei gyflawni yng Nghymru. Ond mae'r egwyddorion craidd, fodd bynnag, yn aros yn gyson. Camau clir cynhwysol, cyd-greu a chyd-gynhyrchu, a ffocws ar gyd-berchnogaeth. A hyd yn oed pan fydd gyda ni'r fframweithiau a'r delfrydau cyd-gynhyrchu yr hoffen eu gael, falle bydd eu gweithredu nhw ddim mor llwyddiannus um, o bersbectif gwrth-hiliaeth ag yr hoffen ni feddwl. Wi eisiau rhannu rhai mewnwelediadau hanfodol a beirniadol o'r adroddiad diweddar sydd yn canolbwyntio ar brofiadau byw unigolion o gefndiroedd sydd wedi dioddef hiliaeth. Mae'n cynnig persbectif di-flewyn ar dafod ond bwysig a realiti cyd-weithio. Mae'r canfyddiadau yn amlygu sawl maes allweddol sydd angen i ni fod yn ymwybodol iawn ohonyn nhw wrth i ni geisio gweithredu strategaethau a mentrau cyd-greu a chydgynhyrchu effeithiol o fewn ein mudiadau chwaraeon. Yn gyntaf, fe wnaeth yr adroddiad ganfod bod hiliaeth hiliaeth dreiddiol yn fater o uh, arwyddocâd sylweddol iawn, a mae e'n ymestyn o bethau fel micro ymosodiadau i ffurfio mwy amlwg o gamwahaniaethu o fewn y, y gofodau cydweithredol hyn. O bryder mawr, mae'n aml iawn mae yna ddiffyg dealltwriaeth sylfaenol o hiliaeth systemig a braint gwyn, ac mae hyn yn rwystr i gynnydd ystyrlon. Yn ail, fe wnaeth yr adroddiad ddatgelu presenoldeb ofn a hefyd, dibwyllo neu twyllo rhywun i am eu hunain, gaslighting, yn digwydd fan hyn. Mae unigolion hefyd yn profi ofn wrth hyd yn oed um, amlygu ymddygiadau hiliol oherwydd y canlyniadau negyddol posib, gan gynnwys cael eu dibwyllo neu eu labelu fel rhywun anodd neu wenwynig. A mae'r ofn hyn yn amlwg yn wneud i bobl i fynd yn leisiau tawel ar y cyrion ac felly yn ail-wneud ac yn ail-ddechrau y, y, y, y cylch yma o niwed. Yn drydydd, mae'r adroddiad wedyn ni yn pwyntio tuag at enghreifftiau o o docenestiaeth, gan gynnwys y bobl, unigolion sydd wedi dioddef hiliaeth a'ch rhoi nhw yno jyst er mwyn ymddangosiad, yn hytrach na rhoi cyfle gwirioneddol i roi cyfraniad ystyrlon. Ac yn fwy na hynny, yn aml, mae 'na fwlch mawr rhwng trafod gwrthiliaeth a chymryd camau bras, camau da, y pendant, yym, gyda rhai sefydliadau yn profi'r hyn a elwir yn, yym, yn barlys penderfyniadau. Mae'r adroddiad yn pwysleisio'r angen am newid systemig a mae'n dadlau bod ymdrechion gwrth-hiliol yn bethau sy'n rhaid symud tu hwnt i hyfforddi unigolyn ac hefyd mynd i'r afael â materion systemig a hefyd goruchafiaeth gwyn o fewn y sefydliad. Yn ei hanfod, mae'r adroddiad yn galw am iawndal tegwch, adnoddau a chefnogaeth ar gyfer unigolion sydd wedi dioddef hiliaeth a'u cael nhw i ymwneud â chyd-gynhyrchu, gan gydnabod gwerth eu profiad byw a'r llafur emosiynol sydd eu hangen wrth wneud hynny. Felly mae pwysigrwydd mannau diogel hefyd yn cael ei amlygu, gan greu amgylcheddau diogel a chefnogol lle gall unigolion sy wedi dioddef hiliaeth rannu eu profiadau heb ofni. Mae'r adroddiad yn awgrymu fod gwerth y gweithdai gwneud synnwyr a hefyd gofodau yn mynd i fod yn gyfleoedd i brosesu trawma a hefyd meithrin deialog ystyrlon. Felly mae'n bwysig i ddeall y fethodoleg tu ôl i'r canfyddiadau hyn. Mae'r adroddiad a ddefnyddiwyd, sef ym, y, y fethodoleg adrodd o fewn y gymuned, yn ymagwedd sydd yn ddadansoddoll a sydd yn ansoddol a sydd felly yn wedi'i ganolbwyntio ar y profiadau byw a gafwyd um, drwy gyfweliadau a deialog um, un i un, a'r o gyfoedion i gyfoedion. Felly yn benodol, fe wnaeth y prosiect gasglu 37 o storïau drwy gyfweliadau deialog a ddefnyddio dulliau fel curadu storïau a hefyd dadansoddi data er mwyn adnabod y themâu allweddol hyn, ac yn seiliedig ar y canfyddiadau hyn, mae'r adroddiad yn cynnig rhai argymhellion allweddol hanfodol ar gyfer symud ymlaen. Yn gyntaf, mae rhaid cydnabod, cydnabod yr hyn y sydd wedi digwydd a chyfeirio at hiliaeth fel mater systemig o fewn cydgynhyrchu. Yn ail, mae angen creu amgylcheddau diogel a chefnogol ar gyfer unigolion sy wedi diodde' hiliaeth. Yn drydydd, mae angen sicrhau iawndal tegwch ac adnoddau ar gyfer eu cyfraniadau. Ac yn bedwerydd, mae angen symud o rethreg i wneud penderfyniadau concrit a chyflawni newid systemig. Ac, yn olaf, mae angen gweithredu hiliaeth gwrth-hilio, mae angen gweithredu hyfforddiant gwrth-hiliol ac addysg. Yn bennaf, mae'r adroddiad yma felly yn tanlinellu yr angen y brys ar gyfer gofodau cydgynhyrchu sydd at ei gilydd yn gallu cael gwared o strwythurau hiliol ac arferion hiliol yn syth, ac i greu amgylcheddau teg a chynhwysol o fewn ein tirwedd chwaraeon yma yng Nghymru. Bydd y rhagolygon hyn a'r mewnolygon hyn yn cynnig sail feirniadol ar gyfer ein trafodaeth heddi, wrth i ni archwilio sut gallwn ni greu ym mannau cyd-greu a chyd-gynhyrchu mewn modd sydd wirioneddol deg ac yn gallu mynd i'r afael â hiliaeth yn effeithiol. Felly, beth am droi ein sylw ni nawr i sut, hynny yw, ymagwedd ymarferol i wneud hwn yn realiti yma ac hefyd ar draws Cymru. gan weithredu y cyd-greu effeithiol sydd yn gofyn am brosesau strwythurol a hefyd gyda meddwl tu ôl iddyn nhw. Felly heddiw byddwn ni'n amlinellu rhai camau allweddol tuag at ein ymdrechion ar y cyd. Yn gyntaf, mae'n dechrau gyda adnabod ein cyfranogwyr allweddol, a'u hanghenion a'u rhwystrau. Ac yn ail, adeiladu ymddiriedaeth a pherthynas. Mae hwn yn hollol hanfodol, a mae cyd-greu yn ffynnu pan mae ymddiriedaeth yn bodoli. Yna, mae rhaid i ni sefydlu nodau ac amcanion clir ar y cyd. Mae'n hanfodol nag ydyn ni yn gorfodi y nodau hyn, ond yn hytrach yn gweithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn i ni eisiau gyflawni, drwy ein ymdrechion ar y cyd wrth fynd i'r afael â hiliaeth. Felly, mae cyfathrebu effeithiol ac ymgysylltiad o'r pwys mwyaf. Mae bod yn agored, yn onest ac yn hygyrch wrth gyfathrebu yn hanfodol drwy gydol y broses. Mae rhaid i ni hefyd roi ym amgylchedd gefnogol sydd yn llawn cyfle. Mae hwn yn allweddol. A mae hefyd angen i ni ym feithrin gofodau a phrosesau sydd yn groesawgar, yn gynhwysol ac yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol i bobl gyfranogi ac i gyfrannu gyda phersbectif o bob aelod o'r gymuned chwaraeon yma yng Nghymru. Ac yn olaf, mae rhaid i ni fesur effaith yn barhaus, gan werthuso ac addasu rhaglennau. Mae cyd-greu yn rhywbeth nad sy'n digwydd unwaith, mae e'n broses parhaus o ddysgu a gwelliant, a mae rhaid i ni yn rheolaidd asesu effaith ein mentrau cydweithredol, gan dynnu'n ôl o hyn yr adborth a bod yn fodlon i addasu ein rhaglenni yn seiliedig ar yr hyn fyddwn ni'n ei ddysgu. Ein cam hanfodol cyntaf wrth Gall cyd-greu effeithiol yw i adnabod y cyfranogwyr allweddol, yr unigolion a'r grwpiau hynny sydd â rhyw fudd ym yn hwn ond y dealltwriaeth ym sydd gan y cyfranogwyr yma ym a hefyd ym eu anghenion nhw a'r rhwystrau posib sydd yn greiddiol Ym, tuag at adeiladu cydweithrediadau sydd yn wirioneddol gynhwysol a hefyd yn cael effaith. A gallwn ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau er mwyn adnabod y bobl yma, yr bartneriaid allweddol yma, yn effeithiol. Yn gyntaf, ym, gallwn gynnal dadansoddiad SWOT a dod at yn gilydd ym, i drafod pethau. Yn fewnol, gallwn gael y personél allweddol o fewn ein mudiadau chwaraeon, o'r rheolwyr, i'r hyfforddwyr, i'r athletwyr eu hunain, i ddod at ei gilydd i drafod um, a um, uh, brainstorm yn Saesneg, i drafod y cyfranogwyr posib. Um, ar yr un pryd, gellir cynnal dadansoddiad SWOT, sef cryfderau, gwendidau, cyfleoedd, bygythiadau, um, sydd yn helpu ni i weld beth yw'r ffactorau mewnol ac allanol all effeithio ar ein sefydliad ac yn bwysicach, yr unigolion sy'n cael ei effeithio gan y ffactorau hynny. Yn ail, gallwn wneud mapio cyfranogwyr. Nawr mae offer fel y, y grid diddordeb pŵer yn werthfawr iawn yma. Yn gyntaf, maen nhw'n helpu ni gategoreiddio cyfranogwyr ym yn seiliedig ar eu lefel o pŵer a'i diddordeb yn ein gwaith. Ym Byddai'r sawl sydd â phŵer uchel a diddordeb uchel yn ddylanwadwyr allweddol ac felly angen ymgysylltiad agos a rhagweithiol â nhw. Byddai cyfranogwyr sy' â phŵer uchel ond diffyg diddordeb yn rai sy' angen eu monitro ac hefyd ymgysylltu â nhw yn achlysurol. Ond mae'r sawl sy' â pŵer isel ond llawer iawn o ddiddordeb yn bobl y dylid ym cadw nhw wedi'i diweddaru a hefyd mynd i'r afael â'u pryderon nhw. Ar sawl sia pŵer isel a yy hefyd yy diffyg diddordeb, dyma'r bobl sy' angen ymgysylltu â nhw yn fach iawn. Yn drydedd, arolygon a holiaduron. Fe allwn gael persbectifau gwerthfawr iawn drwy ddosbarthu arolygon i ystod eang o unigolion er mwyn deall eu safbwyntiau ym ynglŷn â'r sefydliad a hefyd i chyfranogwyr. Bydd grwpiau ffocws gyda grwpiau cyfranogwyr allweddol hefyd yn cynnig ym mewnwelediad dyfnach i ni hefyd. Yn bedwerydd, mae monitro cyfryngau a dadansoddiad cyfryngau cymdeithasol. Drwy dracio y cyfryngau a hyn maen nhw'n sôn am o am ein sefydliadau ninnau, gallwn weld um, y cyfranogwyr allweddol a deall eu pryderon wrth i nhw gael eu trafod yn gyhoeddus. Ac yn debyg i hynny, byddai monitro llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ein helpu ni i adnabod unigolion allweddol ac i weld beth yw'r farn gyffredinol ac i ddeall i lefel nhw o ymgysylltiad. Yn bumed, mae dadansoddiad o rhwydwaith. Gallwn fapio allan y berthynas rhwng gwahanol cyfranogwyr er mwyn adnabod y cysylltiadau allweddol a'r dylanwadwyr o fewn ein rhwydweithiau ni. A wedyn byddai rhoi'r rhwydweithiau hyn ar waith, y rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes a'r perthnasau, yn ein helpu ni i weld ac ymgysylltu â chyfranogwyr newydd efallai na fydden ni wedi'u hadnabod na'u hystyried ar y dechrau. Yn olaf, mae gweithdai cyfranogwyr, a drwy ymwneud â chyfranogwyr yn uniongyrchol drwy'r gweithdai a roddir, bydd hwn yn rhoi cyfle gwerthfawr iawn i ni i drafod eu buddiannau, eu pryderon a'r disgwyliadau sydd ganddyn nhw yn gyntaf oll. Ac wrth gwrs, mae hyn hefyd yn caniatáu i gyd-greu ddigwydd reit o'r cychwyn cyntaf, gan ymgysylltu â chyfranogwyr a'u cael nhw i'n helpu ni i lunio datrysiadau a strategaethau. Ac wrth i ni ymgymryd â'r broses yma, mae'n hanfodol i gofio ychydig o bethau allweddol. Byddwch yn gynhwysol, nid yn docenistaidd. Wnewch chi sicrhau bod pob cyfranogwr perthnasol, yn enwedig y sawl sy'n dod o gefndiroedd du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig gan gynnwys pobl Romani neu Sipsiwn, Roma, teithwyr a'r bobl hynny o wahanol ffydd, yn cael eu hadnabod a'u hystyried? Byddai'r defnydd o ddata y cyfrifiad yn eich helpu chi i ddeall am eich cyd-destun lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. A byddwch yn hyblyg? Mae'r broses o adnabod cyfranogwyr yn un parhaus a dylid ei addasu wrth i'n dealltwriaeth ni esblygu. A byddwch hefyd yn dryloyw? Byddwch yn agored ac yn dryloyw gyda chyfranogwyr ynglŷn â sut mae mewnbwnw yn cael ei ddefnyddio a sut mae e'n llunio'ch gwaith. Meddyliwch am adnoddau, cyllid a chapasiti wrth i chi ddewis eich dulliau. Un maes allweddol yw rhagfarn neu duedd hiliol. Rŷn ni'n cydnabod ym bod ym tuedd amlwg mewn hyfforddi, y broses ddewis ac arweinyddiaeth o fewn ein mudiadau chwaraeon Cymreig, yn anffodus, yn gallu atal cyfleoedd ar gyfer unigolion du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. A gall y rhagfarn yma, neu'r duedd, amlygu hunan mewn ffyrdd ym ysgafn iawn, lled awgrymog iawn, neu rai amlwg iawn, gan greu maes chwarae sydd ddim yn un gwastad. Yn perthyn i hyn mae'r mater o ddiffyg cynrychiolaeth, a mae'r tan-gynrychiolaeth yma o unigolion du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig mewn rolau arweinyddiaeth, hyfforddi a hefyd yn y cyfryngau yn gallu hyrwyddo ystradebau, ystrydebynnu neu stereotypes um, o bobl, ac felly cyfyngu ar y ffordd i ni'n gweld athleta a'r hyn maen nhw wedi cyflawni. Mae y tan-gynrychiolaeth ar lefel arweinyddiaeth yn enwedig yn cyfyngu cyfleoedd ac yn eto yn rhoi terfyn ar yr amrywiaeth o bersbectifau o fewn ein mudiadau. Ymhellach na hynny, mae rhwystrau diwylliannol yn gallu creu amgylcheddau sydd yn allgáu pobl. Bydd gwahaniaethau mewn diwylliant, rhwystrau iaith, a hefyd diffyg o bolisïau sydd yn sensitif yn ddiwylliannol yn gallu gwneud hi yn anodd iawn i unigolion o gefndiroedd amrywiol i deimlo bod croeso iddyn nhw, neu bod rhywun yn eu deall nhw, neu bod rhywun yn eu cynnwys nhw'n llawn o fewn chwaraeon yng Nghymru. Mae rhaid i ni gydnabod effaith uniongyrchol y camwahaniaethu â rhagfarn. Mae rhagfarn hiliol a'r micro-ymosodiadau hyn a'r hiliaeth systemig hyn yn ei hun yn creu rhwystrau diriaethol ym tuag at gyfranogaeth a hefyd cynnydd, a hefyd yn gyffredinol lles ein pobl o fewn ein cymuned a chwaraeon. Y maes hanfodol arall yw mynediad at adnoddau. Mae cyfyngu a mynediad cyfyng i y hyfforddi ac adnoddau o ansawdd da ac ariannu digonol yn gallu gwaethygu anghydraddoldebau sy'n sy'n bodoli eisoes, gan roi pobl o gefndiroedd du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig ar anfantais enfawr. Felly mae sicrhau mynediad teg i'r holl adnoddau hanfodol hyn o'r pwys mwyaf. Ac i gyfeirio at yr rhwystrau hyn ac i ddiwallu anghenion ein cyfranogwyr, mae'n rhaid i ni ystyried sawl maes allweddol. Yn gyntaf, mynd i'r afael â'r hiliaeth systemig sydd yn bodoli, ac i wneud hyn mae angen cymryd camau pendant. Mae hyn yn cynnwys gweithredu newidiadau polisi gwydn, a hefyd gweithdrefnau sydd yn mynd i'r afael â hiliaeth systemig o fewn ein cyrff chwaraeon. Mae hefyd yn galw am atebolrwydd, gan gadw unigolion a mudiadau sydd yn gyfrifol am arferion camwahaniaethol. Mae angen hefyd dysgu proffesiynol ynglŷn â'u amrywiaeth a'u fod yn orfodol ar gyfer holl staff a gwirfoddolwyr yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â hil, ethnigrwydd a hefyd rhagfarn, a mae hwn yn gydran hanfodol o hyn. Yn ail, mae mynd i'r afael â'r rhagfarn. Mae hyn yn ymwneud â rhoi um, help i bobl drwy um, eu dysgu nhw am y uh, rhagfarn proffesiynol um, sydd yn ymwneud â rhagfarn o blaid yn ogystal ag yn erbyn, er mwyn helpu unigolion i adnabod pan mae hyn yn digwydd ac i gyfeirio at eu tueddiadau a'u rhagfarn eu hunain. Mae sefydlu rhaglenni mentora i gefnogi pobl o gefndiroedd di-Asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig, a hyfforddwyr a staff yn gallu rhoi cyfarwyddyd hanfodol a chefnogaeth i bobl. Ac yn fwy na hynny, mae hyrwyddo pobl di-Asiaidd ag o gefndiroedd leiafrifoedd ethnig y mewn chwaraeon yn hanfodol ar gyfer ysbrydoli ac ar gyfer cael eu gweld. Ac yn drydydd, mae cynrychioli, mae cynyddu cynrychiolaeth yn ei hun yn golygu gweithredu recriwtio cynhwysol ag arferion ym recriwtio cynhwysol hefyd, er mwyn cynyddu cynrychiolaeth pobl du a siadog o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig mewn arweinyddiaeth a rolau hyfforddi ar draws chwaraeon Cymru, a byddai rhoi felly ysgoloriaethau a grantiau i gefnogi pobl du a siadog o leiafrifoedd ethnig ac athletau ar bob lefel o'r cefndiroedd hynny hefyd yn helpu mynd i'r afael â'r rhwystrau ariannol. Yn fwy na hynny, bydd y cynyddu gweladwyedd a hefyd y sut mae'r wasg yn rhoi sylw i bobl o gefndiroedd du a siaddag o leiafrifoedd ethnig a'i cy, yr hyn maen nhw wedi gyflawni yn hanfodol ar gyfer cydnabod ac ysbrydoli pobl. Yn bedwerydd, mae dod dros y rhwystrau diwylliannol, a mae hyn yn gofyn am hyfforddiant sensitifrwydd diwylliannol ar gyfer y staff a gwirfoddolwyr er mwyn gwella'i ymwybyddiaeth nhw a'u dealltwriaeth nhw. Mae rhoi adnoddau addas diwylliannol a chyfleusterau diwylliannol yn gallu gwneud amgylchiadau chwaraeon lawer mwy croesawgar. Mae adeiladu ymgysylltiad cymunedol cryf gyda phobl a chymunedau du Asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig yn hanfodol er mwyn gwir ddeall ei anghenion penodol a'i hoffterau nhw hefyd. Yn bumed, mae sicrhau mynediad at adnoddau, a mae hyn yn golygu rhoi y, y, cymorth ariannol i athletwyr du, Asiaidd ag o leiafrifoedd ethnig er mwyn talu am dreuliau hanfodol. Mae sicrhau mynediad teg at gyfleusterau ag offer hanfodol yn rhoi mynediad at hyfforddiant a chyfleoedd hyfforddi o ansawdd uchel hefyd yn hanfodol. Ac yn olaf, mae mynd i'r afael â micro-ymosodiadau yn gofyn am weithredu polisi dim Goddefgarwch, dim goddefgarwch, dim goddefgarwch i'r ymddygiadau yma sydd yn niweidiol. Am a chreu sianeli cyfathrebu agored a mannau diogel ar gyfer unigolion du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig er mwyn galluogi nhw i riportio ac i drafod micro-ymosodiadau yn hanfodol. Mae rhoi hefyd hyfforddiant i bobl ar y cyrion i ymyrryd hefyd yn bwysig iawn i roi y gallu i staff a gwirfoddolwyr a'r sgiliau iddyn nhw ymyrryd pan fydden nhw'n gweld micro-ymosodiadau. Mae hwn yn gam allweddol ochr yn ochr â'r y camau gweithredu, y y camau disgyblu a datblygu ar gyfer y person sydd yn gwneud yr micro-ymosodiadau hyn a'i hunain. Heb sail o ymddiriedaeth a hefyd parch at eich gilydd, mae cydweithredu gwirioneddol yn anhygoel o anodd i'w gyflawni. Felly, mae rhaid i'n ffocws ni fod ar feithrin amgylchedd sydd wedi adeiladu ar yr elfennau hanfodol hyn ac ymrwymiad tuag at gydweithio gwirioneddol. Un o'r elfennau mwyaf hanfodol wrth adeiladu y fath ymddiriedaeth yw gwrando yn weithgar. Yym, active listening yw e yn Saesneg. Mae gwrando gweithgar yn golygu creu gofod sy'n ddiogel ac yn gynhwysol lle gall unigolion deimlo'n gyfforddus a wedi grymuso i rannu eu profiadau, eu persbectifau a'u pryderon heb ofni cael eu beirniadu. A mae hwn yn golygu gwirioneddol glywed a gwerthfawrogi eu lleisiau nhw. Yn bellach na hynny, mae cynrychiolaeth o bwys mawr. Mae angen i ni sicrhau a sicrhau yn weithgar bod pobl, unigolion o gefndiroedd du, asiaeth ac o leiafrifoedd ethnig yn cael eu cynrychioli yn weledol ar ein cyrff llywodraethol, yn pwyllgorau ac ym mhob lefel o wneud penderfyniadau o fewn ein mudiadau chwaraeon yma yng Nghymru. Mae'r cynrychiolaeth gweladwy yma yn danfon neges bwerus o gynhwysiad a bod yn berthyn i rywbeth. Ac, wedi cysylltu'n agos iawn i hyn, mae gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae rhaid i ni symud tu hwnt i jyst ymgynghori ac ymwneud â phobl ddu, Asiaidd ac o bobl o leiafrifoedd ethnig sydd yn gyfranogwyr yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae rhaid i ni fynd o hynny i ddatblygu polisïau i ddyrannu adnoddau sydd yn effeithio ar eu cyfranogaeth a'u profiad nhw, a cham hanfodol arall yn hyn yw i ddatblygu polisïau sydd yn ymatebol yn ddiwylliannol, a mae hyn yn gofyn am adolygiad trwyadl a beirniadol o'n holl bolisïau a gweithdrefnau sydd yn bodoli eisoes er mwyn adnabod unrhyw ragfarnau posib neu ansensitifrwydd diwylliannol a all fod yn bodoli. Yna, mae rhaid i ni ddatblygu polisïau sydd yn addas, yn ddiwylliannol a sydd yn mynd i'r afael yn wirioneddol ag anghenion, profiadau a chyd-destunau diwylliannol unigryw pobl o gefndiroedd du Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig o fewn ein tirwedd chwaraeon Cymreig. O fod wedi gwneud y gwaith maes yma o sefydlu ymddiriedaeth a pherthynas, yna y cam hanfodol nesaf yn ein taith gyd-greu yw i ysefydlu nodau ag amcanion clir ar y cyd ar gyfer ein gwaith gwrth-hiliaeth. Dyw hwn ddim yn ymwneud â gorfodi targedi oedd wedi'u penderfynu o flaen llaw, mae'n ymwneud â gweithio gyda'n gilydd i ddiffinio'r hyn mae llwyddiant yn edrych fel, a sut y'n ni'n anelu at gyflawni hyn ar y cyd. Mae'r broses yn dechrau gyda gweledigaeth ar y pryd, a chreu hynny, a mae angen i ni greu yr amser a'r gofod lle mae pob cyfranogwr yn gallu dod at ei gilydd a lleisio eu dyheadau nhw am y amgylchedd chwaraeon sydd yn gynhwysol a gwrth-hiliol. Mae hwn yn wneud â agor deialog, gwrando gweithgar a hefyd parodrwydd i ddeall persbectifau gwahanol ar yr hyn i ni eisiau gyflawni. A drwy y weledigaeth hyn ar y cyd, i ni'n gweithio tuag at gweledigaeth ar y cyd. Mae'r gweledigaeth ar y cyd yma'n dod yn ganllaw i ni ac yn ddealltwriaeth cyffredin o'n dyfodol, y dyfodol i ni'n ei ddyheu am gael. Mae'n ddatganiad ar y cyd sy'n yn uno ni o amgylch pwrpas cyffredin ac yn rhoi cyfeiriad clir i ni o'n hymdrechion. Felly byddwn gymryd enghraifft ym y polisïau ymatebol diwylliannol a'r angen i'w datblygu nhw o fewn ein mudiadau chwaraeon. Yn lle mabwysiadu polisïau cyffredinol, ym dull cydweithredol fydde ymgysylltu ag ymwneud â sesiynau gweledigaethol ar y cyd gyda ag wedi arwain gan pobl ddu, Asiaidd ag o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, gan gynnwys arweinwyr y gymuned a chyfranogwyr eraill. Ac yn y sesiynau hyn, fe fyddem yn creu yr amser a'r gofod sydd ei angen ar gyfer sgyrsiau agored ynglŷn â pholisïau sy'n bodoli eisoes. Byddwn ni'n gofyn cwestiynau fel, Ydy'r polisïau hyn yn wirioneddol adlewyrchu anghenion a phrofiadau pawb yn y gymuned yma, er enghraifft yn y Rhyl? Oes yna unrhyw ansensitifrwydd diwylliannol neu ragfarnau wedi mewngorffori oddi mewn iddyn nhw? Yym, trwy y gweledigaeth yma ar y cyd, fe fyddem yn gallu lleisio y barn sydd wedi rannu ar yr hyn y fydde yn bolisïau ymatebol sydd yn wirioneddol gynhwysol a diwylliannol ymatebol, a sut ymddangosiad ddyle fod ynddyn nhw o fewn ein cyd-destun chwaraeon Cymreig. Mae'n bosibl bod hyn yn ymwneud â ystyriaethau diwylliannol penodol, neu sicrhau hygyrchedd iaith, neu addasu prosesau i adlewyrchu'n well y ymarferion diwylliannol amrywiol. Drwy gydweithio a sefydlu'r nodau ac amcanion hyn sydd wedi'u rhoi mewn gweledigaeth ar y cyd, yn ni'n sicrhau bod ein mentrau gwrth-hiliol yn berthnasol, ystyrlon a bod ganddyn nhw gefnogaeth llawn a pherchnogaeth y cymunedau o'n nhw'n bwriadu gwasanaethu. O fod wedi sefydlu ein nodau ar y cyd, yr elfen nesaf yw cyfathrebu effeithiol a chamau ar y cyd, a mae hwn i gyd yn ymwneud â rhoi yr weledigaeth cydweithredol yma a'i weithredu e. Mae hwn yn golygu wrth gwrs y gweithredu ar y cyd, gweithio gyda'n gilydd, gall cyfranogwyr gymryd rhan weithgar wrth ddatblygu a gweithredu datrysiadau, a mae hyn yn golygu symud tu hwnt i drafod syniadau yn unig um, ag i wneud pethau'n weithgar, gan ymgysylltu â'r lleisiau amrywiol wrth lunio a rhoi ar waith ein strategaethau gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau chwaraeon Cymreig. Mae e hefyd yn golygu rhannu adnoddau. Mae hefyd o weithredu drosoli yr arbenigedd, y wybodaeth a'r adnoddau o wahanol gyfranogwyr yn arwain at well effeithlonrwydd a dull y magwedd sy'n cael llawer mwy o effaith, a gallai hyn ymwneud â um, cael grwpiau cymunedol i rannu eu dealltwriaeth ar y cyd, um, cyrch chwaraeon yn uh, rhoi adnoddau, neu unigolion yn cynnig eu profiadau byw er mwyn goleuo ein gwaith. Yn hanfodol, mae rhaid ni sefydlu cyfathrebu agored. Mae hwn yn golygu creu a chynnal cyfathrebu agored a thryloyw a'r sianeli hyn fydd yn hwyluso y deialog parhaus ac yn rhoi cyfleoedd ar gyfer adborth o bob person sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn sicrhau bod yr wybodaeth yn llifo'n hawdd a bod pawb yn teimlo fel sy'n nhw'n gwybod am y cynnydd a'r heriau. Mae rhaid ni hefyd flaenoriaethu llais a chynrychiolaeth, gan rymuso pob aelod o'n cymuned chwaraeon i fynegi'u persbectifau, anghenion a'u pryderon, mae hwn yn hanfodol, a mae'n golygu ym fod yn rhagweithiol wrth chwilio am a gwerthfawrogi ystod o safbwyntiau a sicrhau bod pawb yn teimlo bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi. Ymhellach na hynny, mae gweithio gyda chymunedau lleol yn rhywbeth sydd angen ei wneud, oherwydd wrth ymgysylltu â chymunedau lleol ac ymwneud â nhw yn y cynllunio a'r gweithredu a rhaglenni, mae hwn yn mynd i gynyddu perchnogaeth a, a hefyd, ym, uh, chynaladwyedd. Mae Mentrau sy'n cael eu arwain gan y gymuned yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i drigolion lleol i lunio eu profiadau chwaraeon eu hunain, gan sicrhau bod ein ymdrechion yn wirioneddol berthnasol ac wedi gwreiddio yn anghenion y bobl. Mae grymuso cymuned y lleol i ddatblygu ei isadeiledd chwaraeon ei hunain a'i adnoddau yn meithrin synnwyr cryf iawn o o falchder ac o berthyn a gwneud i'n gwaith gwrth-hiliaeth fod yn fwy yy rhywbeth sydd wedi ymgorffori o fewn gwneuthuriad ein cymunedau ni. Mae'n rhaid i ni greu amgylchedd sydd yn llawn cyfleoedd ac yn gefnogol, a mae hwnnw'n golygu meithrin gofodau a phrosesau sydd yn groesawgar ac yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol ar gyfer cyfranogi a chymryd rhan gan bob aelod o'n cymuned chwaraeon. Un modd gallwn ni wneud hyn yw drwy drosoleddu technoleg, a mae llwyfannau ar-lein yn gallu hwyluso'r cydweithrediad hyn a rhannu gwybodaeth gan gysylltu pobl ar draws ein tirwedd chwaraeon Cymreig. Mae offer digidol yn gallu priflunio prosesau a'i galluogi nhw i fod yn gyfathrebiadau llawer mwy effeithlon, gan ei gwneud hi'n haws i bawb i ymgysylltu. Yn mhellach na hynny, mae dadansoddi data yn gallu chwarae rhan hanfodol wrth oleuo ein gwneuthuriad polisi a gwneud penderfyniadau, ac hefyd tracio effaith ein mentrau cyd-greu, gan sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd ac yn addasu lle mae hyn yn angenrheidiol. Gall yr amgylchedd hefyd gael ei garactereiddio gan y penderfyniadau ar y cyd, a gan fod hwn yn nodwedd ohono fe, gall olygu myned a recriwtio pobl o gefndiroedd di-Asiaidd neu o leiafrifoedd ethnig wrth i ni gynllunio, gweithredu a gwerthuso ein mentrau, gan sicrhau bod ein persbectif yn ganolog i'r broses a bod y penderfyniadau yn wirioneddol gynrychiolgar. Rhaid i ni hefyd flaenoriaethu adeiladu capasiti, a mae hyn yn golygu hyfforddiant sydd wedi dargedu ac adnoddau sydd wedi targedu er mwyn cefnogi y staff sy'n dod o fwyafrif byd-eang a'r athletwyr hefyd o fewn ein mudiadau. A gan fuddsoddi yn eu sgiliau a'u datblygu, mae hyn yn grymuso unigolion ac yn cryfhau ein gallu ar y cyd i yrru newid. Yn fwy na hyn, mae cynnig mentora a hyfforddi a chyfleoedd ar gyfer arweinwyr ar draws pob lefel yn helpu i feithrin talent ac adeiladu ym sylfaen arweinyddiaeth mwy cynhwysol a mwy amrywiol. Ac yn olaf, drwy ddatblygu llun pib linell arweinyddiaeth, mae angen i ni adnabod yn weithgar a meithrin talent ar draws pob lefel ar hyd y mudiad, gan sicrhau fod yna lwybrau clir ar gyfer unigolion o gefndiroedd du Asiaidd a'r lleiafrifoedd ethnig er mwyn wneud cynnydd ar hyd yr holl rolau arweinyddiaeth. Mae'r ymagwedd rhagweithiol yma yn sicrhau cynrychiolaeth hirdymor a hefyd arweinyddiaeth sy'n wirioneddol gynhwysol o fel strwythur o fewn ein cyrff chwaraeon yma yng Nghymru. Ond dyw'n ymrwymiad ni ddim yn gorffen gyda'r gweithredu, mae hwn yn daith barhaus o ddysgu a gwella. Ein cam allweddol olaf, felly, yw i fesur yn barhaus yr effaith a gwerthuso ac addasu'r rhaglennau i sicrhau bod ein ymdrechion gwrth-hiliaeth yn parhau i fod yn effeithlon ac yn berthnasol. Fel wnaethon ni drafod yn y broses hon, fe ellir eu dewis gan fframwaith, a mae cael fframwaith glir ar gyfer ein cyd-greu a'n mentrau cyd-gynhyrchu yn rhoi strwythur ynglŷn â sut byddwn ni'n mesur llwyddiant ac yn adnabod meysydd ar gyfer gwella. Mae hefyd yn ein helpu ni i dracio cynnydd yn erbyn ein nodau ac amcanion a sefydlwyd ar y cyd. Felly, mae ymgynghori rheolaidd gyda chyfranogwyr yn rhywbeth sydd angen ei wneud, a mae rhaid i ni gael adborth a ceisio ei gael e yn gyson o bawb, yn enwedig aelodau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, er mwyn deall yr hyn sy'n gweithio'n dda, pa heriau sy'n dal i fodoli, a sut mae ein rhaglenni a'n sefydliadau ni'n gallu cael eu gwella. Bydd y ddeialog barhaus yma yn sicrhau bod ein ymdrechion yn aros yn unol gyda phrofiadau byw ac anghenion y gymuned. Mae rhaid i ni sefydlu atebolrwydd clir, mae angen i ni ddiffinio pwy sy'n gyfrifol am weithredu a monitro ein mentrau gwrth-hiliaeth a sicrhau fod yna fecanwaethau clir ar gyfer atebolrwydd o fewn ein mudiadau chwaraeon. Mae hyn yn meithrin synnwyr o gyfrifoldeb ac ymrwymiad tuag at gyflawni ein nodau. Adolygiad a rheolaeth, Mae rhaid i ni asesu o bryd i'w gilydd effeithiolrwydd ein strategaethau ac adnabod unrhyw ganlyniadau na fwriadwyd, a hefyd gwerthuso yn feirniadol a ydyn ni yn cyflawni yr effaith a ddyheuwyd amdano er mwyn mynd i'r afael â hiliaeth mewn chwaraeon. Ac yn olaf, mae cynnal ein ymdrechion o'r nod pwysicaf. Mae angen i ni adeiladu systemau ac arferion sy'n sicrhau bod ein gwaith gwrth-hiliaeth yn rhywbeth nad sy'n y rhywbeth un tro yn unig, ond yn rhan, um, yn rhan mewnol a pharhaus o ddiwylliant a gweithrediadau ein mudiadau chwaraeon ar draws Cymru, a mae hwn yn golygu ymgorffori'r egwyddorion hyn mewn i bolisïau, gweithdrefnau a hefyd cynlluniau strategol hir dymor, a drwy fesur ein effaith yn gyson, a drwy wneud hyn a hefyd galw am adborth yn weithredol ac yn weithgar i wneud hyn drwy ymgynghori a drwy sicrhau atebolrwydd a hefyd adolygu ein rhaglenni yn rheolaidd a ffocysu ar gynaladwyedd, Gallwn wedyn sicrhau bod ein ymdrechion cyd-greu yn ddeinamig, yn atebol, yn ymatebol ac yn y pen draw yn gyrru newid ystyrlon sydd yn para. Newid y patrwm o wneud i wneud gyda. Fel nathon ni drafod, yr ymagwedd mwya effeithiol mewn gwaith gwrth-hiliaeth yw drwy gydweithio gwirioneddol, a ma' hwn yn cynrychioli newid sylfaenol yn y modd y byddwn ni'n gweithio. Yn hanesyddol, ag efalle mewn rhai enghreifftiau hyd yn o'd heddi, ma'r ymagwedd hyn wedi cael ei wneud yn nodweddiadol drwy gwneud i rywun, Yym, yn hytrach na ma- yy, y meddylfryd o wneud dros rhywun. A hefyd, weithiau, mae yna duedd i gael pobl i wneud pethau i ni, yy, yy, drosto ni, yy, gorfodi polisïau neu arferion heb wirioneddol yym, prynu mewn i hyn a trafod e'n iawn. Yy, neu falle bod y ffocws yn un ar simply ceisio addysgu pobl eraill heb ymgysylltu â nhw ac ymwneud â nhw a'r bobl a hefyd y bobl gall ei effeithio yn y, y, y, y, y, y rhan fwyaf um, wrth lunio'r dysgu. Uh, felly, uh, yn wahanol i hynny, efallai nawr gall yr ymagwedd ymwneud â gwneud dros, gwneud gyda, um, drwy rhoi gwybodaeth i gyfranogwyr ynglŷn â phenderfyniadau sydd eisoes wedi cael eu gwneud, ymgynghori gyda nhw mewn ffordd gyfyng neu ceisio ymgysylltu â nhw mewn gweithgareddau um, sydd ddim wir yn gwerthfawrogi eu mewnbwn um, yn y dyluniad craidd a'r gweithredu Ym, a, a tra bod rhai o'r dulliau hyn yn beth y all fod yn berthnasol a, a gall weithio, yn aml iawn maen nhw'n arwain felly at effaith gyfyng, ac yn methu'n wirioneddol â mynd i'r afael ag achosion craidd y materion systemig. Felly, mae'r gwir bŵer, yn gorwedd mewn symud tuag at, gwneud gyda. Nid gwneud i, nid y, gwneud dros ond gwneud gyda. Gwneud gyda, cofleidio cyd-greu a chyd-gynhyrchu, a mae hwn yn golygu newid sylfaenol yn ein ymagwedd, lle byddwn yn ymwneud â chyfranogwyr, yn enwedig um, cyfranogwyr sydd yn dod o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig, a gwneud â nhw fel partneriaid cyfartal cydradd wrth lunio datrysiadau a gyrru newid. A mae'r newid yma o wneud i, neu gwneud dros, i gwneud gyda. Dyma sydd yn cynyddu cyfranogaeth a sy'n meithrin gwir synnwyr o berchnogaeth a pherthyn o fewn ein sefydliadau. Mae'n ymwneud â phrofiad, profiad o werthfawrogi, o werthfawrogi profiad y bobl sydd wedi byw y profiad hwn, a rhannu pŵer gwneud y penderfyniadau, a gweithio gyda'n gilydd i adeiladu dyfodol sy'n wirioneddol wrth-hiliol a dyfodol sydd yn deg. Nawr, wrth i ni symud tuag at ddiwedd yn trafodaeth, fy hoffen i eich gwahodd chi i gymryd peth amser i wneud tasg myfyriol. Felly, meddyliwch am eich sefydliadau eich hunain, eich profiadau a chyd-destun y chwaraeon yma yng Nghaerdydd ac ar draws Cymru. Cymerwch rai eiliadau i ystyried y cwestiynau hyn yn unigol, neu falle, trafodwch nhw yn fras gyda'r bobl o'ch amgylch chi. Bydd y myfyrdod yma yn gam pwysig wrth gyfieithu'r syniadau ni 'di trafod mewn i weithredoedd diriaethol. Felly, mae gyda ni adnoddau i chi i gofnodi eich meddyliau ac i'ch annog chi i'w hanfon nhw at darpl at cardiffmet.ac.uk ac yna i rhannu nhw gyda'r bobl o'ch amgylch chi. I grynhoi, wrth i ni fyfyrio ar ein trafodaeth heddi, mae'n glir bod cyd-greu llwyddiannus a chyd-gynhyrchu llwyddiannus mewn chwaraeon ddim jyst yn rhyw ddelf ryd hoffen ni ei gyflawni, ond yn lwybr sydd o'n blaenau ni ac yn bosib ac yn wneuduriaethol Mae e'n un sy'n gofyn am ddealltwriaeth clir o'n nodau, ymrwymiad tuag at gyfathrebu parhaus sy'n meithrin deialog ac yn hanfodol, ymrwymiad sydd ddim yn mynd i fynd o unrhyw le arall, ymrwymiad unsyth, unplyg, tuag at gynhwysiad ym mhob cam o'r broses. Felly, drwy gyfleidio cyd-greu, gall ein mudiadau chwaraeon ar draws Cymru gael y pŵer i wirioneddol rymuso ein cyfranogwyr, yn enwedig aelodau sy'n dod o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig, gan sicrhau felly bod eu profiadau byw yn llunio dyfodol y chwaraeon. a gall y dull yma, dull cydweithredol yma, hefyd ddatgloi y potensial ar gyfer arloesi sydd yn arwain at greu y datrysiadau mwy effeithiol i'r heriau byddwn ni'n eu wynebu. Dyma rai cyfeiriadau i chi allu mynd yn ddyfnach i'r fersiwn llawn o'r hyn a gyfeiriwyd ato fe heddi yn ein Llenyddiaeth heddi, ac yn ychwanegol i hynny, teimlwch yn rhydd i archwilio'r astudiaethau achos ni 'di gadael ar Ym yr agwedd diwylliant treftadaeth a chwaraeon o Gampws Rhithwir Darple er mwyn dysgu ynglŷn â sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi datblygu, cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn eu sefydliadau. Diolch.